Thirtu te in zavai in chibai vek u le. Hei, tunlai chu Chinese actor lar tak pakhat Yu Menglong thihna chung chang in internet a luah hneh hle mai a. Social media lam ah video footage en hre awm tak tak leh audio record ngaihthlak hre awm tak tak te pawh a rawn awm chho va. tin hemi chungchang hi request pawhin tam tawh em em a chuvangin tun chum chu a thihna chungchanga ka hriat theih chin leh lar lawr khawm theih chin bik ho ka rawn sawi dawn a thirtute a tawp thlengin min lo ngaihthlak sak leh theuh dawn nia. Kum sawmthum pasarih upa U Menglawng chu September ni sawm pakhat khanin building chhawng ngan atanga tla palhin a hnuah a thi zui nghal nia thu dawn a ni a, mahse fans te chuanin tla sual palh emaw mahni intihlum a nih an ring ve lo. a tlaksual na nia sawi tukverh han en hrim hrim pawhin tlaksual palh har tak tur a ni a, chuvangin paihthlatu an awm emaw namthlatu an awm ngei a nih an ring. Tichuanin hun a kal zel a, fence te rin dan chu a dik zawk nia lang thei tur thil a rawn awm chho ta zel a. U Menglawng chu a ruih chhiat em avanga tukverh atanga tlasual palh anga a thih chhan an tarlan tawh hnuah audio hrang hrang leh video hrang hrang a rawn darh ta hak mai a, Chutah le, Yu Menglong chu a thih hmain nasa taka sawisak rawn leh rawng taka khawih rawn a ni tih a rawn lang chhuak ta a ni. Audio record thenkhatah phei chuanin Ana ti aw rawl tawp tak meuh meuh a a au thawm hriat tur te pawh awm a, ngaihthlak a hre awmin a rapthlak viau a ni. Thu hriatah hmasa berah a kha chuanin Actor Yu Menglong chu a thianpa pakhatin party naah sawmin September ni sawm khan a thian tha tak tak mi panga parukte ho nen zu an in a, party te nau an nei a, an inhmukhawm a. Mahse September ni sawm pakhat zing lam dar hnih velah Yu Menglong chu zu a inhnem deuh tawh vangin room pakhatah mu hahdam turin a kal hrang a, chhung lamah a inkalh hnan tlat bawk a. Chuta chinah chuanin a zu inpuite chuan amah chu an hmul tawh lem lo va. Tichuan zingkarah nu pakhat uikai chuanin building kawta ruang pakhat lo let reng mai, thisen pawh tam tak lo tling hman tawh chu a hmu a. Actor lar tak a ni tih pawh a hre nghal lem lo. A hmel chu hmuh tlak a ni meuh lo tiin an sawi a. Thuneitute a call vat a, mahse, building chhung atang chuan mi pakhat rawn kalin chupa chuan ruang chu a kawrin a rawn khuh a, a thianpa a nih thu a sawi a, thuneitute an goal a, tichuanin ruang chu en dikin Actor U Meng Long a ni tih finfiah a ni zui ta a ni tih kha a ni a. Mahse U Meng Long thihna phenah rin phak bak a rapthlak thil a lo thleng tih chu a hnu lawkah a rawn lang chhuak ta zawt zawt mai ni. September ni sawmhnih khan Twitter lama account pakhat News Investigation tih chuanin thil hrang hrang rawn release in U Menglawng chu tha a nih tak tak hmain a pum chhunga USB awm chu lak chhuah sak tumin a pum chu an zai hawn sak tih te a rawn tar lang a. Audio record ngaihthlak hrehawm tak tak te pawh ani hian a rawn chhawp chhuak tel bawk a ni. Chu mai bakah thil thlenna hmun bul lawka awm ni ngei a lang mi pakhat chuanin a ruk thei ang berin video in a lo record ve thlap bawk a. Mahse an insawi sa lai chiang takin a va la fuh thei chuang lova an thawm chu a hria a ni. chuangte chu a lo record ve thlap a, tin parking lot a an in hnuk lai te pawh lo la tu an awm bawk a, chungte pawh chu release tel a ni bawk a ni. Chung video footage hrang hrang te chu tunah hian social media lamah a viral mek. Audio record pakhatah chuanin U Menglawng sawisatute zinga pakhat chuanin thinrim takin chhak rawh, chhak rawh a ti lai te pawh hriat tur a awm bawk a, tin pakhat leh chuanin a pumkha min han zai sak teh u tia vin taka a sawi lai hriat tur a awm bawk. U Menglawng auri hriat tur a awm bawk a, hemi audio hi social media lama theh darh a nih hnuah mi tam takin an rindan an sawi a. U Menglawng hianin heng amah sawisatute thuruk tel awm tak chu a hria ang a, usb an sawi rik fauhah hianin finfiahna a awm a ni ngei ang chu. Chu chu U Menglawng chuanin call-in chhuhsak an tum ang a, tichuanin ani chuan a dawlh ta mai a nih an ring. Mahse, mi rinthu mai mai chauh a ni a, confirm ngei a ni tih a awm chuang lo. Audio dang lehah chuan U Menglawng sawisatute zinga pakhat chuanin Enga tan mah ngai suh u, a thi chuang lovang, a thih phah chuang lovang tih a ti bawk, a rapthlak viau. Video footage pakhatah chuanin U Menglawng chu an sawisakna hmun atanga rawn tlan chhuakin chak tak pawhin a tlan thei tawh lova, an sawisak hrep tawh hnu a thil thleng a ni tih a hriat. Mahse, mi pakhatin a rawn um zui nghal a, a rawn man bet a, kut a thlak zui leh bawk a, a hnu kual bawk a, car chhungah a dah bawk. An sawisakna hmunah bawk chuanin a hnuah a hruai leh bawk a ni. Mak deuh mai chu Indian ho hi kan ni leh zual awm e. Mi chhan ngai, puih ngai tih kan hriat reng pawh, kan hmuh ve reng pawh kan en liam mai mai thin a, tute mah kan che chhuak ngam ngai lo va. Mizo te pawh tiang chu kan ni chho tan. Chutiang chiah chuanin hemi case ah pawh hianin U Menglawng an sawisakna bul hnaiah hianin awm chu an awm dawn tih a chiang a. Building tam tak a awm a, tina auri ringawt pawh kha a ring a, hriat loh chi a ni lo. An thawmri vel pawh kha hriat loh ngaihna a awm lo va, Video a lo la tu te pawn awm a, record tu te pawn awm a, chutiang a nih chuan midang in an lo hre ve tih nan em mai a. Mahse, tuma'n Police han call sak emaw, han puih emaw, han thli thlai emaw pawh an tum hran lo va, puihna koh sak pawh an tum chuang lo a ni. Mahse, U Menglawng khawih rawn tu te hi an tar lan dan chuanin mi hausa tak tak leh thil ti thei tak tak te an ni hlawm an ti a, mi panga paruk mai ni lovin mi sawm pasarih vel zet an in hnam hnawih a ni an ti leh nghal. Video viral pakhatah chuan Yu Menglong chu mi pakhatin chhuat a hnu kual a kut a thlak bawk a, a bul velah chuan midang pawh an awm bawk a, hmeichhia te pawn awm. Hmeichhe pakhat lo lang chiang em em mai, phone a lo record tu chu a hmel tak chu lang chiang lo mah se, hmeichhia ngei a ni tih chu a hriat thung a. Tuna chu actress Song Yiren a ni tiin news investigation hian a rawn tarlang a, Song Yiren pawh thuneitute lamin an ko tawh tiin a rawn tarlang. Mahse, Sawngii Ren chuanin amah a nih loh thu leh internet lama amah in hnamhnawih ve anga an sawite chu thu dik lo hul hual a ni tiin police te hnenah a sawi a. Amah puh mualpho tumna anga ngaiin dawt hmanga amah puhtute chungah na takin action a la dawn tih a sawi tel bawk a ni. Nice investigation a kau neitu chuanin Sawngii Ren chu U Menglawng sawisak a nih zana thil thlenna hmuna party list a tel ve ngei a ni tihna rawn tarlang a ni.

Kaishiki hi U Menglawng bum chhuak bertu a ni tiin an tarlang. Mak tak maiin U Menglawng thihna chungchanga Justice for U Menglawng tih mi tam takina Weibo leh Douyin lama an post-a chu a bo duak duak mai a. U Menglawng chu thah a ni tih lam hawi zawng comments leh post siam te reng reng chu delete hmak hmak a ni zel a. Heta chang ringawt pawh hianin engemaw felhlel lian tak chu awm a ni tih a hriat theih. U Menglawng sawisak a nih laia audio record pakhatah chuan U Menglawng chuanin kum sawmhnih panga a nih lai atang tawha an vau thin thute a sawi chhuak a. A lan dan chuan hetianga kut inthlak rawn ang te, vau beh ang te hi a vawikhat tawnna a nih loh hmel. Hemi ṭima amah sawisatute bawk hian kum sawmhnih panga a nih lai atang tawhin hetiang thil hi tih a chungah tih an lo hriat ve hrim hrim a nih hmel a. Hei kan hria anga case kal lai a la ni bawk si a, thu chiang tak confirm thlap hi a la awm tlem hle a. Video leh audio record ho atangin mi tam takin an ngaihdan leh nia an rindan te an au chhuah pui nasa bawk si a, chung te chu a tak tak emaw tia confirm tawh ang mai a site thenkhatin post an lo tam tawh bawk si a. Case kal lai leh chhui chian lai mek a ni avangin thu chiang fake fawk sawi tur hi a la awm hleithei meuh lo a ni, chuvangin thlir tute pawh min hriatthiam a ngai a. tuna an sawi tam ber erawh mi panga paruk mai ni lovin mi sawm pasarih zet an inhnam hnawih a, a beer in turah drugs an telh ruk sak a, an pawng sual rawn hnuah an sawisa leh bawk a, chhawng ngahna atangin an paih hmasa phawt a, tichuan Yu Menglawng chu a la thi nghal lova an zu chher leh a, usb a dawlh tak chu a pum atanga zai chhuah tumin a pum chu an han zai hawn sak a, a pum an zai sak lai vel chuan Yu Menglawng chu a thi a, a ruang chu tukverh atang a vawi hnih nan an paih nan leh ta a ni tih. te pawh a sawi a awm bawk a, U Menglawngin a dawlh nia an sawi, USBah chuanin. Kum sawmhnih panga mi a nih lai chang tawh a, dik lo tak leh tenawm taka amah chit chhintute thil tihsual hrang hrang finfiahna a ruka a lo khawl ve te chu a dah tha a, a dah thatna a ni tia sawi a tam hle a, kan sawi tak ang khanin amah tibuaia, bully-a khawih rawn chhintute hi mi hausa tak tak, thiltithei tak tak te, tin, police te ho pawh thuhnuai a han dah thei mai tur khawp a, thuneihna sang tak nei ho an nih hmel a. Chuvangin U Meng Long chuanin an insawifiah theih lohna tur khawp leh an zalen lawk theih lohna tur khawpa tha finfiahna hrang hrang nei lo chuanin a khing let lawk ngam lo te pawh ni mai thei. Chuvangin finfiahna hrang hrang a lakhawm te chu USB-ah chuan a dah a tha a, chu hmang chuanin vau a tum ve te pawh ni mai thei ni. Mahse report thenkhatah ve thung chuan le U Menglawng chuan mi hausa tak tak te thuruk te nawm tak tak hai lanna tur finfiahna a neih chu usb ah a dah a, chumi zawk chu a ni tihte pawh an tam bawk a ni. Engpawh chu ni se, autopsy result te han chhuak se. Fair taka thil kalpui a nih chuanin a pum te chu zaisak a ni reng em tihte pawh hriat theih a ni dawn a, tin pawng sual rawn te pawh a ni em tihte pawh hriat theih a ni tur ah beisei ang. Kan han sawi tak ang khan hei hi chu case kal lai mek a ni a, September ni sawm pakhat a thi kha ni tawh mah se tunah hei October a ni leh chep tawh a mah se, thu chiang fek fawk hi a awm hlei thei tlat lo mai a, hei tak mai hi a fans-e pawh an thin a rim a, an rilru a na a, hei vang hianin mi tam takin an rin dan leh an sawi dan. a phenah mi hausa tak tak police te pawh thuneitu te pawh han rap bet mai thei tur thu pe a eng nge chumi chu chhuah loh tur tia thu pe thei mai tu tur te pawh an inrawlh ve a nih ngei hi an ring nghet ta bur mai a thu chiang hi a awm hlei thei tlat lo a ni kha ti khawp a video footage tha audio record pawh tha tak tak awm si kha. Tun thleng hianin khami tuma tel ve chiang taka han man theih ang kha an la nei lo a ni. U Menglawng thihna inrawl ve anga an sawi mi hrang hrang zinga pakhat Director Cheng King Sawng chuanin an puhna te chu a rawn tha ve tawh bawk a. Vawi khat mah Actor U Menglawng chu a taka a la hmuh loh thu leh hriat pawhin an hriat lem loh thu leh U Menglawng sawi sak lai video footage a amah anga an sawi te chu thu dik lo a ni tih a rawn sawi U Menglawng sawisak a nih hun lai velte kha chuanin actress Tianghairawng nen dinner an ei dun a an chhuak dun daih niin a rawn sawi a. A thusawi chu thu dik ngei a ni tih fiah nan September ni sawma an thlalak te pawh a rawn post bawk a ni. A ni bakah hian a tir lama ka rawn sawi tak actress Song Yi Ren te tih loh chu U Menlawng sawisakna hmuna tel ve anga mi tam takin a an sawi leh an thlalak te pawh an chhawp chhuah zinga tel ve ho midang kha chuanin ngawih an la chuh rih tlat mai a, an rawn la insawi fiah lem lova. ka ni lo pawh an rawn ti lem lo a ni. U Meng Long thianpa amah sawi sa nasa ber tu ang an tarlan leh party na U Meng Long a kal ve ngei ngei thei na tura bum thlu tu ang a an sawi actor Fan Shiki pawh a la ngawi reng mai a, an puhna te pawh a rawn la pha lem lo bawk a, chu chuan rinhlelh a ti zual daih zawk bawk a ni. Awle eng pawh chu ni se, ka sawi mawlh mawlh ang khanin case kal lai kha a la ni ve miau si a, confirm thlap thlap a ang a, chiang tak anga rawn sawi theih kha a la awm rih lo a ni. He vang te pawh hi nia ka rawn sawi lawk duh lo ni. Eng pawh chu ni se a, an la chhui zel bawk si a, chuvangin fair taka thil kalpui a ni a, police te pawhin dik taka thil an ti a nih chuanin, Thil tisualtute hi an man chhuah ngei te pawh a rinawm a, ka sawi tak ang khan video footage a awm tha ve ang reng a, an hmel chiang takin lang thei lo mah se video footage hrang hrang te kha a awm ve bawk a, police hian dik taka thil an kalpui anih chuan man thei loh tur a awm lo angah ngai teh ang, mahse an sawi dan kha chuanin khatianga video footage thenkhat an release te pawh kha Weibo leh Douyin lamah chuan an delete hmak hmak zel a, post phalh a ni lo khan ti tlat mai ni. A awmzia chu U Menglawng thihna chungchang hi ngawih bopui an tum ruh hle tia chiang a ni. Awle, khati zawng kha U Menglawng thihna chungchanga ka hriat theih chin leh ka rawn sawi theih ve chin ang chu ni phawt mai se. Thu chiang zawk te a lo awm a, confirm thlap thlap theih thil, rawn sawi theih tur te a lo awm a nih chuanin video hran pahin ka rawn siam leh turah ngai teh ang aw. Awle thlir tute in duh khawp loh te pawh a lo awm maithei e. sawi hmaih lian tak tak te pawh ka lo nai mai thei comment section lamah te in lo sawi leh dawn nia thiltu te khati zawng kha ni se insofai chungah lawmthu ka sawi a video ka post leh tur te min lo ngaihchhan sak leh theuh dawn nia.